Also gëschter, den néngten Juli, war D-Day. Et war de fofzéngten a soumat de leschten Dag vun de Verhandlunge fir de Sozialplang bei SES. Et ware ganz laang an intensiv Wochen. Et muss ee wëssen, datt mer d'Annonce vum Sozialplang Enn Mee krut hunn an datt mer ufanks Juni schonn ugefaangen hu mat den informelle Verhandlungsronnen. Eng vun eise Chancen, wann een dat esou nenne kann, war nämlech, datt d'Direktioun, déi wollten wärend der Etat de crise ufänke mat verhandelen, Wéi der wësst, war während der Etat de crise d'Délai suspendéiert vum Sozialplang. Dat huet also mat sech bruecht, dass mer vill méi Zäit haten, fir am Fong geholl dee Sozialplang konnten ze verhandelen. Wéi gesot, mir hunn ufanks Juni hu mer ugefaange mat verhandelen. Eng vun eisen Haaptrevendicatioun vun Ufank un war, fir ee Plan de maintien dans l'emploi ze verhandelen, Mir wollten kee Sozialplang. SAS ass eng grouss Entreprise mat méi wéi 600 Ugestallten. Mir hunn also domat vun Ufank u gesot, dass d'Méiglechkeete musse ginn, fir déi verschidde Leit kënnen ze reaffektéieren oder iwwer aner Mesurë wéi de Préretraite d'ajustement, kann awer och iwwer Chômage partiel deelweis Méiglechkeete geschaf ginn, fir déi Leit nees kënnen intern ze reaffektéieren. Vun Ufank u wollt d'Direktioun näischt dovunner wëssen. Si si stoe bliwwen a wollten onbedéngt mam Sozialplang weiderfueren. Mir haten also am Ganzen 9 Verhandlungsronnen, wou mer just iwwert déi sozial Mesurë geschwat hunn, dat heescht iwwert d'Mesure de sauvegarde de l'emploi, bis mer du finalement effektiv de 25 Juni, dat war den éischten Dag vun den offizielle Verhandlungsronnen, Dat heescht also Dag eent, wou mer dann ugefaangen hu fir iwwert déi finanziell Kompensatiounsmesuren ze schwätzen. Mir haten am Ganzen aacht Verhandlungsronnen, fir iwwert den extralegale finanzielle Package ze schwätzen. An au fur et à mesure huet sech awer während deene ganz, während deene, jo, Fënnef, sechs Wochen huet sech awer ofgezeechent, datt duerch déi gemeinsam Efforten, déi d'Personaldelegatioun zesumme mat der Direktioun gefouert hunn, datt se ganz vill Leit awer konnte gerett ginn an intern entweder reaffektéiert ginn oder hinne konnt d'Alternativ ugebuede ginn, fir an d'Préretraite-ajustement ze goen. Zum Schluss, also déi lescht Deeg vun den offizielle Verhandlungsronne war am Fong geholl de Chiffer vun de Leit, déi wierklech nach vum Sozialplang impaktéiert sollte ginn, ass dee considérablement reduzéiert ginn. A mir hunn natierlech och probéiert, esou vill wéi méiglech den Drock héich ze halen op d'Direktioun. Mir hunn eng ganz Rei Communiqués de presse erausgeschéckt. Mir hunn un d'Solidaritéit vun de vu verschiddene Politiker appeléiert, fir eben och hir Personaldelegatioune esou wéi och d'Salariéë vun SES ze ënnerstëtzen. A wéi et fäerdeg war, war elo gëschter den Dag 15, den Dag 15 hu mir eis allerlescht final Propositioun gemat, wat de finanzielle Package ugeet. An do huet sech eben einfach erauskristalliséiert, dass eise finanziell Propositioun souwéi déi lescht final Propositioun vun der Direktioun, dass den Ecart einfach ze grouss war. An dorops hin eis Direktioun dunn gëschter am fréien Nomëtte proposéiert huet, fir dann awer léiwer ee Plan de maintien dans l'emploi ze verhandelen wéi de Sozialplang. Dat huet, wéi gesot, verschidde Grënn, ënner anerem och, datt se se absolut wollten evitéieren, op Conciliatioun ze goen. Den ëffentlechen Drock, dee war, meng ech, elo schonn grouss genuch. Si waren an deene leschte Woche puermol, wéi gesot, negativ an der Press duerch eben déi Annonce vum Sozialplang. Do niewendru kënnt, datt se verschidde Saache besser hätte kéinte geréieren. Ënner anerem waren nämlech op der berühmter Lëscht vum Sozialplang och dräi Membere vun der Délégation du personnel, dorënner zwee Presidente vun deenen am Ganze fënnef verschiddenen Entitéiten, respektiv vun de Personaldélégatioune vun SES. Wéi gesot, d'Direktioun huet de Sozialplang zeréckgezunn. Dat ass och absolut dat, wat mir wollten. An nach eng Kéier, ech ënnersträichen et nach eng Kéier, vun Ufank un e revendiquéiert hunn. Si hunn deen also zeréckgezunn an hunn de Plan de maintien dans l'emploi also proposéiert. Déi zwee sinn effektiv absolut net dat nämmlecht, wärend de Plan de maintien dans l'emploi am Fong geholl, wou do den Haaptobjektiv ass, datt d'Emploie solle maintenéiert a sauvegardéiert ginn, kommen et zu engem Sozialplang awer zum Schluss ëmmer zu Licenciementer. Am Fong geholl hu mer et hei e bësschen de verkéierte Wee gemat. Et ass esouguer éischter esou, datt een oft probéiert mat engem Plan de maintien de l'emploi unzefänken en vue fir esou vill Employéen wéi méiglech ze retten duerch eben déi verschidde sozial Mesuren, wéi d'Préretraiten oder eventuell esouguer Départs volontairen, Formatiounen an Réaffektatiounen, an dann eben zum Schluss kucken, falls Leit net kéinte gerett ginn, dass een dann géing an enger zweeter Phas eréischt ee Sozialplang géing verhandelen. Hei an dësem Fall hu mer et ëmgedréit gemat, eben well d'Direktioun net wollt héieren, net wollt lauschteren, A wéi gesot, bei engem Dossier-Plang, do stinn zum Schluss oft oder meeschtens kënnt et zu Licenciementer. An dat ass am Fong geholl och do, wou een an enger zweeter Phas eben de finanzielle Volet och négociéiert, fir déi Leit eben mat engem extralegale Package kënnen finanziell ze ënnerstëtzen, wat normalerweis de Fall net bei engem PME ass. Mir freeën eis, dass d'Direktioun also de Sozialplang vum Dësch geholl huet a mir bereeden eis elo natierlech fir op d'Verhandlunge vum Plan de maintien dans l'emploi vir. D'Raféirus vun der Aarbecht ass wéi gesot scho gemat duerch de Fait, dass mir eben déi néng Reuniounen hate wou mer iwwert déi Mesures sociales scho geschwat hunn, wëll awer net heeschen, dass déi Verhandlungen hei scho sou gutt wéi gelaf sinn. Et ginn nach verschidde kruzial Punkten ze diskutéieren, wéi ënner anerem och, Déi Period, wou d'ACS eeben keen dierf erausgeheien, dat ass fir eis obligatoresch. Ee PME kann soss an eisen Aen hei an dësem Kontext net kënne gutt vu Statte goen. An deem Sënn si mir also prett, fir elo déi nächst Woche fir de PME gutt kënnen ofzeschléissen.